आ जब ये नी इलाका में नटंकी करबे तो कह दे छियो जेना नचैने रहियो तेना हम नचा देबो अब वो सब कुछ नहीं छै कुछ नहीं हां कुछ नहीं ठीक छै है रे भूख पता तोरा बुझाइ पड़ी हो कि हम सुधर गेलिए आ दोसर के गाय बेटा के मुंह मोड़ के नहीं खाइ छियै रे भूख पता तोरा तो भूल ले छी कि कुबरी बुढ़िया सुधर गेलै लेकिन कुबरी बुढ़िया सुधर लै छै

मतलब भोज बेर में कुम्हर रोपे तो हेतै तो हम हैं? देखले छलिए बिसरि गेल छलिए तो ला दियो गो ना तो सुतल पड़ल रहे छी भैंसा जी का भाई तो अखन भूख से पेट में बिलाई कूदे है अखन ताली जहे से भंसे चढ़ेने छिए तो भ गेलै जल्दी लाउ गो घिउरा के भुजिया बनाबो कोई जल्दी आओ ठीक है हम जाइ छी लऽ कऽ अबै छी आ जल्दी बना के रखू टेस्टी से बना जल्दी आओ टेस्टी से खाइ छी खिदनिया

बहुते दिन पर एलखिन हँ केना नहीं बहुते दिन पर आयल। आ, दोसर के गांव घर में जे जाय छियै घर पर मौगी सबके त कहैत रही सिया बेटा के हमरा खा लैया आय से कहैत रही मौगी सब हम माँ। खा लैया जाय दी दोसर कहैया तऽ कहैया दोसर कैसे लोक के लोक के जरे है हमरा घरे आउ कोनो बात नहीं हम नहीं कोई छी हम सम्मान छी दैया डाल के दैया एगो धोछा धोछी सब आ एगो हमर ई पुतौ कते हमरा मानदान करै छै कते मान बन के ले दाल भात बन के ले धो दे छी कनके खा लो अबे दैया तरवा त आइबे न आके त पैरा तक उतरे छी हम जमाई के भाई कते है कते निक कते निक कनिया है दा

वो ना नहीं सुनते कुबरी बुढ़िया हम नहीं जाने चले आ जे कुबरी बुढ़िया के तो माने जाने छी हमरा तो कह दो तोरा बेटा के जान मान दे तुझे जलेबे इससे तोरा पूरा कर देबू हम खाली हमर काम करे तोरा काम करे तोरा तोरा हम अपना साथ में रख लो अपना साथ में हम अपना ला से तोरा दूर कहियो नहीं जाए देबो कहियो ने बाबा बाबा करनाल बाबा कनी जे है से कनी चल हमरा घर पर हमरा घर पर चल गोर लगे छै बाबा आनंद की भेलो हमर घर वाली के कुबरी बुढ़िया कथी ने कह देलके हन कुबरी बुढ़िया हमरा घर पर एले हम गेलिए नून आने ला तबे में जे है से कुबरी बुढ़िया घर में पैस गेले आ ई मौगी के दिमाग कता है खाए ला देलके या बुढ़िया के आ उल्टे जे है से ओकरा पेट और होंसैत देलके ये या। कुबरी बुढ़िया हमरा रास्ता में रहलिए मिलल एकरा सावधान हम कह देलिए कहलकै नहीं नहीं हम कुछ नहीं करै छी आइ काल्हि आब बाबा वे हाथ हर बीरो कर नहीं करी चल बाबा चल चल पूरा गांव में हर बीरो उठे ने है चल ना अभी हम एकरा दिखा दै छियै चल चल बाबा चल। चल कनी गमाय का कतन डले माय के बागा करे छ त जी माय के बाउ ग से के फटै दिया ठामी हो झाला ठामी हो झाला बाबा जी ल

नहीं तो तोरा पागल बना देबो पागल बना देबो नहीं ठीक करबे त नहीं करबे नहीं करबे नहीं करबे त नहीं करबे नचा देबो नचा देबो बाबा चार लाठी हम मारबे अखैना खोड़ा खाली हमरा बाबा हमरा घर वाली के कहियो ठीक कर ला आ देखियो सौसे अंगना घिसिएबे झोटा पर के की बुझा पर है ओकरा

कह दै छियो जल्दी कर कह दै छियो बाँ पाटा के ठीक ठीक कर तोरा बुझा पर हो आरी गिर के ठीक कर जल्दी माय गे माय मैं ये माय गे हम कौन जाम हम कौन जाम काले कलकत्ता वाली हमार बच्चा न जाए खाली

एकरा लऽ जाओ घर से बाहर कर दियो नहीं तो हम जे देखबे कहियो तो हम मार देबे बुढ़िया के अच्छा ठीक है तो सब निश्चिंत रह हाँ। बुढ़िया के अभी हम गू घोर के पिया के गाँव से इलाका से बाहर कर ठीक है बाबा लऽ जा लऽ इलाका से इलाका से कत बुद्धि रहैया कत रहैया आय डाइन जोगिन के यहाँ कहीं जो खाए पिए ला दै हिया आय जे कहियो हित नहीं भऽ सकै तकरा आय हम नहीं जाने छलिए से एते मानदान वाला

ताहि दुआरे एहन एहन इंसानसँ बचि कऽ रहब अखनियो गाँव समाजमे एहन एहन एगो दूगो औरत महिला सब इंसान सब होइ छै जेकि बुरा चाहैत रहत ककरो नीक देखै लए नहि चाहत ताहि दुआरे एहन इंसानसँ बचि कऽ रहब वीडियो नीक लागल है तऽ लाइक कऽ देबै चैनल पर नया छै सब्सक्राइब कऽ देबै साथमे शेयर दबा कऽ करब